हेलो नमस्कार सत श्रीकाल आदाब की हाल चाल आशा करै छी अहाँ सब स्वस्थ है मस्त है जबरदस्त है और अहाँ सबके स्वस्थ मस्त और जबरदस्त भेनाइ जरूरियो छै। आइ अछि बारह जून आओर बारह जून कऽ हम जा रहल छी दरभंगा। किया जा रहल छी दरभंगा सेहो कहैत छी। एहि बेरका गर्मी के स्थिति तऽ अहाँ सब बुझिते छियै। जे बाहर छी तिनका गाँवक लोक, माता, पिता, भाय, भैयारी फोन कऽ कऽ कहैत रहथिन कि बौआ एहि बेरका गर्मी ओहो हो हो सड़ि जमाय घमौरी सँ। तेहन गर्मी पड़ि रहल छै। इएह गर्मी दुआरे पिछला तीन राति सँ ठीक सँ सुतलहुँ हँ नहि। हालांकि काल्हि कनी पानि भेलै तऽ मौसममे सुधार एलै रातिमे दिनमे एखनो टहटहुए रौदा छै देख लियौ तऽ इएह गर्मीके निदानके लेल हम आइ जा रहल छी दरभंगा गर्मीके निदानके लेल दरभंगा जाकऽ की करबै से ओतहि बतायब बनल रहू ब्लॉगमे बहुत मजा आयत तैयार भऽ गेलहुँ हँ निकलि रहल छी दरभंगा निकलि गेलहुँ हँ दरभंगा लए जा रहल छी ओतऽ जाके बतबै छी किया जा रहल छी दरभंगा टाउनमे हमसभ घुसि गेल छी आब कनिक देरमे पहुँचब ओहि दोकान तक

एकरो डिस्काउंट बता देब कते डिस्काउंट हमरा भेटल ओना तऽ बहुत ऑप्शन छै आदित्य विजन दरभंगामे आबि कऽ अहाँ देख सकै छियै जे ए सी लैके अछि अहाँके फिलहाल हम लेलहुँ हँ एगो लॉयडके एगो हैरियरके एहिसँ पहिले दू टा लॉयडके लागल यए आओर एकटा वोल्टासके लागल यए अहाँके नाम की भेल भैया अंकित अंकित जी एतऽ आउ तऽ अंकित जी से संपर्क कऽ लिअ यहाँ के बेस्ट से बेस्ट ए सी दिया देता और प्राइस रेट सेहो बेस्ट से बेस्ट अहाँके दिया देता आ दोसर छथि हैया बॉबी जी इहो अहाँके बहुत हेल्प करता एतऽ अयलाके बाद तो यह फॉर्म भरा गेल है आ बिलिंग हैत बिलिंग काउंटर पर पिछला बेर बीस टा ई भरने रहिए आ एक तारीख के मोबाइल लऽ कऽ बैसल रहौं कि कहीं एहिमे तऽ घर मोटरसाइकिल कार किछो तऽ जीती किछो मैसेज नहि एलै ये लक्की ड्रॉ गिरा रहल छै जय बाबा एहि बेर किछु करा दिह सामान लऽ लेलहुँ हँ एतऽसँ आब जायब गोदामपर गोदामपर सामानके लोडिंग करब सामान लऽ लेलहुँ हँ एतऽसँ हे गेट पास बनि रहल यऽ आब जायब गोदामपर आओर गोदामपरसँ लोडिंग करायब आदित्य विजन स्मार्ट बाजार आओर रिलायंस ट्रेंड्सके सामने छै तऽ जिनका जिनका कोनो इलेक्ट्रॉनिक सामान लैके हुए एतऽ आबि सकै छी बहुत सारा ऑप्शन बहुत सारा चीज एतऽ अहाँके भेट जायत हमसब पहुँच गेलहुँ हँ आदित्य विजन के वेयर हाउस एतऽ से हमर ए सी हवा निकालि रहल छथि भैया और ए सी के लोड कऽ के जस्ट एतऽ से निकलब सुपरवाइजर तऽ हम लऽ लेबै गाड़ियोमे सामान लोड भऽ रहल अछि हमर सबके लोड तोड भऽ गेलै गाड़ी पर ए सी सब चीज भऽ गेलै और आब जा रहल छी घर सकरी में लागि गेल जाम तऽ हम सब भैया रुकलहुँ हँ महावीर कुल्फी आइसक्रीम लग और भैया फालूदा पैक करा रहल छी घर लए

हैया हैया चौबी के फालूदा हैया आबि गेल हमर सबके एसी घर पर एतऽ राखि दियौ काल्हि एसी लऽ आयल रहौं काल्हि ओ इंस्टॉल नहि भऽ पायल किया तऽ काल्हि भऽ गेल रहए राति आइ एस इंस्टॉल हैत तऽ आइयोके ब्लॉग हम इएहमे डालि देब दुनू दिनके ब्लॉग ऐड कऽ कऽ एक्के सङ्गे डालि देब भऽ सकै छै वीडियो पैघ भऽ जाय देखबै वीडियोके मजा आयत एखन भेल भोर कनी देरके बाद एता इंस्टॉल करेलियै तब तक आओर घरमे आइ काज सब करवा रहल छियै शुरू करेलियै हँ से देखबै छी किया तऽ हमरा घरमे की छै पप्पा सबके करथिन सबटा लेकिन करायल नहि होइ छै एज भेलनि उम्र भेलनि रौदा बहुत छै तऽ आ एकटा आओर काज स्टार्ट करबेलियै हँ दू तीन टा काजके जेना पिछलावला गेटके एगो गेटके दऽ देने छियै ऑर्डर भऽ सकै छै काल्हि परसूमे इहो आबि जाय आइ देखबै छी आइ की करा रहल रूममे ए सी के वायरिंग चलि रहल अछि काज हैया ई शुरू करेलहुँ हँ अँगना जहियासँ भरेले हँ तहियासँ बरसातके पानि घरमे चलि जाइ छलै तऽ एकरा दू ईटाके जोड़ि कऽ

चालू भऽ गेलै हँ एगो आओर आबि गेलै हँ हायरके टेक्नीशियन ओ ए सी इंस्टॉल हेतै एतऽ आउटडोर इंस्टॉल भऽ रहल अछि हायरके शुभारंभ एसी इंस्टॉलेशन भ गेल हां आप जा रहल छी क्रिकेट खेलाय ले देखियो बॉल हरा गेले हैं ई सब बॉल पैक रहल ये सब बैठलो रे भेट गेलै भेट गेलै जय हो देखियो मेघ पूरा मैच बर्बाद कर दिल मेघ मैच जीते के लिए खूब बात होके चाहिए रे रे मुंशी ओवर नहीं भेल यौ ल ना हमर बॉलिंग छे गाची ने देखा रहल जे देख लिया देखियो मैच तो भ गेले रद्द पानी के चलते करकरा के पानी भेल साँझ में एकदम कहू एते दिन से एसी नहीं लगेने रहो गर्मी में सुते छलो तो पानी नहीं हो चला एकदम पानी झमाझम पानी भेले खैर कोनो बात नहीं जे गर्मी में बेचारा नहीं सुते छता करकरा के फोप काट काट के सुतता इएह के संग हमरा दिया अलविदा अगर हमर वीडियो अहाँ के नीक लागल तऽ वीडियो के लाइक करू चैनल के सब्सक्राइब करू और फेसबुक पेज के सेहो फॉलो करू और फेसबुक पर जते भऽ सके वीडियो के शेयर करू अपन दोस्त महीम घर परिवार सब आदमी संगे शेयर करू शेयर करे में थोड़े किछु जायत आ ओहो सब इंटरटेन हेता मैथिली ब्लॉग देख कऽ तऽ इएह के संग दिया हमरा अलविदा थैंक यू सो मच जय बिहार जय मिथिला